Helo a chroeso i'r fideo gyntaf yn y gyfres ar Hwb ac Office 365. Uh, pwrpas y fideo i wneud yn siŵr eich bod chi'n gallu mewn gyfnodi ac yn y blaen yn hawdd. Lly'r mwyafrif ohono ni, os ydych chi o Ysgol y Preseli, ewch i wefan yr ysgol a wedyn fe welwch chi ar y gweilod y logo i fynd i Hwb Plus, iawn, neu Hwb. Os nad ydych chi yn yr ysgol neu chi am ffordd dipyn yn haws, jyst ewch i Google a teipo mewn Hwb Wales Login neu rhywbeth ar hyd y llinellau 'na. Yna, cliciwch ar Login, a dyma ble fyddwch chi'n cyfnodi eich enw defnyddiwr a chyfrinair. Felly dwi'n mynd i roi un fi fan hyn a fy nghyfrinair i. Os nad yw'r wybodaeth yma 'da chi, cysylltwch gyda'r person perthnasol yn eich ysgol chi. Wedi chi ddod i mewn, fe fydd Hwb yn adnabod chi'n syth fan hyn, ond am y tro, beth dwi'n mynd i wneud yw newid cyfrinair. Dwi'n gweld hwnna fel y cam cynta ymarferol i'r mwyafrif ohonon ni, gan fod y cyfrinair sy wedi cael ei roi i chi ychydig felly yn anodd i'w gofio. Felly, jyst i ddangos beth glicies i arno, fe es i i Hwb Plus fan hyn. Os wnewch chi na, fe fydd y dudalen hon yn ymddangos wedyn, sef eich dudalen Hwb Plus, a cliciwch eto fan hyn ar Hwb Plus. Beth welwch chi lawr ar y gwaelod yw lle i newid eich cyfrinair chi. Felly os wnewch chi hynny, dangosau chi ble nawr, Rhowch yr un cyfredol i mewn, yr un rydych wedi ei dderbyn, a wedyn yr un newydd, a wedyn cadarnhau yr un newydd fan hyn. Fe fydd rhaid i chi gael prif lythyren a rhif, a dwi'n credu bod rhaid fe fod o leia wyth o nodau. Cliciwch ar Submit wedyn, a dylsai popeth weithio'n iawn. Os na, fe fydd yn ymddangos fan hyn bod problem, um, neu wrth i chi fewngyfnodi eto fe sylwch chi felly bod rhywbeth o le. Felly dyna yw y lle gorau i newid eich cyfrinair. Jyst mynd i gau mas o fyna, neu felly beth gorau i chi wneud yw clicio ar hwb eto. Eith hwn nôl eich i'r dudalen flan. A'r man diddorol i ni yma tro yw Office 365, felly cliciwch yma. Yn ni aros i 365 i lwytho, tra bod mod i'n cael rhai o'r tabiau yma i lawr. Nawr mae 365 yn bwerus iawn, a rwy'n gweithio cyflwyno hwn i chi cam wrth gam dros y tymhorau nesaf. Beth fydd gennych chi yn syth yw mail, sef post o fewn Outlook. Um, efallai bod gan yr ysgol e-bost yn barod neu system e-bost yn barod, yn debyg i'r preseli, felly am y tro dwi ddim yn mynd i ofidio llawer am yr e-byst, mae'n i ddweud bod e yma yn rhad ac yn ddim. A rwy am i chi yn fynd yn syth i'r gosodiadau fan hyn i'r settings, Clicio ar hwnna, a wedyn sgrolio i lawr i Ddangosodiadau Ap a Post. Cofiwch eich bod yn medru clicio ar Pause ar y fideo unrhyw bryd. Dwi jyst yn aros fan hyn i'r gosodiadau i lwytho, dyma nhw. Fe welwch chi ar y chwith wedyn Cyfrifon, ac anfon ymlaen, a beth dwi jyst wedi gwneud fan hyn yw dweud wrth hwb os bydd unrhyw nodyn neu neges neu e-bost yn dod i fewn i fy nghyfrif hwb, dwi am i fe i anfon ymlaen i'n e-bost personol i. Iawn, so dwi jyst wedi clicio fan hyn, dechrau anfon ymlaen, a wedyn cadw, a dyna fe. Dwi'n gwybod felly, os daeth unrhyw beth mewn i hwb, byddai'n gwybod bod yn cael ei anfon ymlaen at fy nghyfeiriad e-bost i. Felly dyna fe, mae croeso i chi yn neb na fel eich bod chi yn cael nodyn i weud bod e-bost arall yn disgwyl amdanoch chi. Dyna fe am y tro felly, fideo syml iawn jyst i cael pethau yn barod am, am y defnydd o 365 a hwb. Bob hwyl!